बेटा पुतौ मरि गेले हैं जे बेटी के देते थाकी उठा उठा के बाप रे बाप हाँ दगला कुटना बुढ़वा दगला कुटना हम्म? हमर सबके रुपया उठा उठा के हमरा सबके से लिख रहा ना लिख रहा ना हाँ? गलत कह रहल छियै यहाँ तो एक नंबर के पति तहा ना भान छी

ई हमरा जे जब जब जे रुपैआ उठाबै छी बुढ़वा पिलसी तब तो हमरा घरमे टेंशन भऽ जाइ है बेटा पुतहु आय ई शर्मा सब कमाइ है खटाइ है ताहि लए हमरा कनिको मलार नहि फटै है का आ हमरा सरकार जे देहीमे ही खातिर बुढ़वा बुढ़वा पिलसी ताहि लए टोभ लगेने रहै बेटा पुतहु जे बुढ़वा देतै महीना उठा कऽ तऽ हम जे तेल नून करबै आ म- मुर्गा मसलम खेबै हूँ

देखिए देखिए देखिए मौगी के छिछा बिछा हैं तसला में जब घुस के मर जाइए कहीं तसला गुरे गेलो तो गरे भरे गिर जबही कि नहीं गिर जबही तो हम की करो हमरा नहीं होय छल बाहर से बोलो घुस गेली हम अपन मोले छी तो नहीं होय छल तो हमरा कहते तो बढ़िया से मज दितिए रगड़ दितिए धो दितिए अहाँ रहबे तब ना अहाँ के बोलब हम बाप रे बा ई भुटिया मौगी से तो हमेशा हम परेशान रह छी कलिए बाबू कता गेले गे बाबू आ गेल वृद्धा पेंशन वाला पैसा निकाले ला वृद्धा पेंशन वाला रुपया उठबे ले हाँ बुझही आ गहूम नहीं पटतै तो हमरा की सबके पता? खेत पट गेलै गहूम वाला पाइप लागल है सब बाप बाप करे धैन है पटा रहल है कन हैं आब उना रुपया उठा के कथी करे गे हमरा की कहै छै बुढ़वा से न पूछबै बुढ़बा से पूछबै तऽ तोरा नहि कहि के गेल जे रुपया उठा के कतऽ जेबै नहि जेबै नहि हमरा ई सब नहि बोललक हन देखै देखै ई फेर जे हमरा लागि रहल है पिछला महीना के तरह इहो बेर वृद्धा पेंशन वाला रुपया उठेतै आ बेटी जमा के दऽ एतै उतर तसला में से माथा खराब कऽ के छोड़ि देने उतर देख तऽ ई तसलो के पचका देतै ई मोटकी कहीं के देखी देखी देखी देखी हे भगवान केहन भुटिया हमरा कपार में बथा गेल दिन हमर बुझा खराब छलै आ धोरे गई धोतै के कल चलाओ कल चला दो बढ़िया से पूरा गंदा कऽ देलके लाइटे लाइटे ए मसला छोड़ बुझली ही एना नहीं होतो एना जे बुढ़वा के ढीला छोड़ देबी तो बुढ़वा सबटा रुपया उठा उठा के बेटी जमा के देते आ बेटी जमा एकदम खा खा के मोट भेल रहते चल ओ छौरी के घर कोन छौरी के घर रे अपना बहिन एता बहिनिया जाके की करबे ओता देखबै ना बुढ़वा गेले हन कि नहीं गेले हन जब घर पर नहीं होता रुपया उठा के मार गया हो तो छेहारा मार ले बेटी जमा के यहाँ ठीक है चलो हाँ तो चल चल कपड़ा पहन ले छियै आ दुनू गोटा चल ओते हम बढ़िया से खच मंदिर के नीचा ओनी कतऽ जाइ छै चल घर चल आ तब देखी नमहान के आ छोड़ी के हम कते बेइज्जती करै छी चल हाली हाली बना ले से खाना पीना क्या तो हमर घर ला काज करे ला जाते आ लेट से उठलिए या अगना घर के लिए बर्तन बासन के लिए तो खाना में लेट भ गेले आ कहथिन जे जल्दी सनी ला तो केना देबे भात भऽ गेलै आ आ जाकऽ सब्जी बना लै छियै अखन का दालि बना दे भात दालि सब्जी खा लेतै भरि पेट तब ने जतै काम करत तब ने काम काजमे सकतै आ नहि तऽ खा पीने नहि जतै तऽ केना होतै खा- बनि गेलै पेट- खाना? पेट काम बना रहल छियै तैयारी एते टाइम लगाबै छै हमरा बुझाय खाना के चक्कर मे हमरा काम छुटले है

जे ऊ जे बुढ़वा पिलसिम ने महीने महीने उठै हौ हाँ जखने उठा कऽ लऽ जाइ छौ घर पर की कहै छै कऽ हूँ? दुनू बेटा पुतहु मिल कऽ रुपैआ छीन लै है कऽ आ मुर्गा मसाला नीक नीक कुत खाय में सब रुपैआ उड़ा दै है बुझ आँय? बुझियो आ ताहि के बाद जे पचासो रुपैआ मांगै छी जे हमरा दबाई ला दे त नहीं से नहीं दई हा का बुझू केहन भौजा यहाँ भाई यहाँ सब तोरा कथी कहै छै हमरा भैया भौजी अभी तक नै सुधर लैया जन्ना मन होइ छै तन्ना घर के चाहे से चलाब नै सब घर द्वार बना लेलकै दै दिया दो कमा खाता का ई दुनो प्राणी खौए पकवा नै न पेटवे की लोटवे है दुनो के धेने हाँ, हाँ। आगे मुँह के रास्ता नहीं देखता है खाली खाब निक नुकुत हम चाहे छी दू रुपया जमा क के रखबै

या सब त पैसा बाबूजी हाँ। यही मोल महेन छथिन हिनकर पैसा खाए है ना पानी सन के दिन जाए है दुनू ते प्राणी। दुआरे ना सबटा बुढ़ा पीसी पैसा उठा के लेलिए हन आ दाई एगाना के चपैत का ओ बाबू हम नहीं लेबा पैसा ऐसा कथी कह कहियो कुछो होते तो कबू बेटी के पैसा दै छै तो बेटा आ पुतब जे है ना साका हमर छोटा के के सुनै छियै ये बता छी बाबूजी जी दै छथिन पैसा त रख लिया ना अहाँ नहि बुझै छियै राखि लेबै ओहिमे हमरा अथी नहि है आँय हमरा थोड़ा ये जे हमरा बाप भाई के धन दौलत लेके अपन कोठा अरे खींच कौन सा लेबै। अपना सब खा जेबै ए, कौन सा खा जेबै रखले रहते पैसा यहाँ पे आ हाँ हाँ रख देबै। तें दुआरे दऽ रहल छियै ठीक ने है। अहाँ कहै छियै तऽ हम राखि लै छियै पैसा ला। लाबा लाबा हाँ हाँ किया नहीं बेटा पुतौ मर गए हैं जे बेटी के देते थाकी उठा उठा के

आई बेटी दामाद के पैसा जे छथिन ना अहाँ जे बोले छै बड़ा चतुरी बन के अहाँ के कमा कमा के हमर बाबू खियाए आ अहाँ सब के भून धले ने हां कमाए वाला ने छै तू जे बोले छौ भैया हाँ। लोग कथि ने बाल बच्चा के जलम किया दै छै कि आगे जाके बाप मतारी के कमा खटा के खियाते अरे हम- अपना भविष्य के बारे में पता अपन घर घर बनते मगर ई त तोरा नहीं है की कहै छै जाय छै बुढ़वा फिर से उठा के दै छै जाय छै पी खा ले दारू रे मीट रे मछली रे

आइ हो हम तोहर पैसा कर लेके की करबो आ हमरा भगवान भगवती बहुते देने देखे छ तू नहीं जीवन जाके नहीं घर बुझे के पैसा से हमर घर चले है हम जरा हाथे बैल भगवान हमरा दे रहे कर हमर घर ला कमाई या खटाई केते निक हमर घर द्वार चले उ त बाबू अचानक आले या ओले त हम घबराइयो गेली कि की भेले बाबू फोन नहीं करके चले त सबटा बात कह के बाबू जे दै छी पैसा कर त सारा खा पी जाइया एको गो रुपया नहीं बचबे घर द्वार नहीं बनेने है

हाँ भैया सही मतलब यह घर में कहला। रहे छे ई भाई गांव में लोग सब बांगला कोटा भाई जी कथी खाए है उ लोग नहीं देखे है लोग कथी पहरे है आ कथी बने है वह देखे छै बुझलिए कि ने अहाँ कथी पेट में खाए छै उ कोई नहीं देखत आ घर जब बना लेबै तो दस लोग देखत आ तारीफ करत से बात तऽ ठीके कहै छी बाबू हमरा से गलती भऽ गेलै हमरा माफ कऽ दे हम तोरा नहि समझ पेलिया हमरा लगलै तू सबटा रुपया उठा के बेटी जमा के दै छह अच्छा भऽ गेलै भऽ गेलै अरे एखनो समझदार बनि जो बस बात खतम है का दै छौ पैसा जोगा जोगा कऽ राख किछ खो में से किछ जे जोगा कऽ वैसे भी ना बाबूजी पैसा हमरा सबके ने यहाँ पर जमा कऽ के रखे रखे छलखिन आहे के लिए कि आगे के दिन हम आज बेटा तरक्की करत हुनका देवे तो खर्चा कऽ दै है यहाँ पर तो सेफ रहते हम वह बात कह दिल प्राणी कि रख लिया सेफ रहते पैसा यहाँ पे अच्छा, तो साथे बाबू तैयार हो लेते ला हम नहीं लेबे पैसा अब तू ही रखा तो अपने खाता पर रखा जहिया जरूरी पड़ते ना हमरा

दर्शक बंधु अहाँ सब की देख रहल छियै का? की देख रहल छियै देखलिए हमरा बेटा पुतहु के छिछा बिछा हैं बुढ़वा पेशिंग खातिर जे है हमरा जे कोनो हिस्सा नहि रखै छल का बुझलियै आ ताहि दुआरे कहले बेटी के यहाँ जे जाके दऽ अबै छै जे सौ रुपया जे है जमा कऽ के रखतै आ देही मेही के समय हेतै हमरा जरूरत पड़त तऽ खोजि लेबै पैसा आ ताहि दुआरे देखियौ आँय पिठिया ठोक भऽ गेलै हूँ? ताहि दुआरे कहै छै अपने सबके कि बुढ़वा पिलसिम पर जे अपने सब टोभ नहि लगैयो बेटा पुतौह मिल कऽ ओहि बेचारा के देही में ही खातिर सरकार दऽ रहलै हेल्प कऽ रहलै हन मदद कऽ रहलै हन तऽ ओहि पाइ पर कखनो टोभ नहि लगबियौ अपना कमाओ खाओ आ अपन राजकाज देखियौ लेकिन बुढ़वा पैसा पर टोभ नहि लगैयो अपने सब बुझलियै आ दूगो पैसा जे रखै तऽ ओ के लेतै आइ नहि कयला अहीँके होट तऽ एना नहि काज करबाक चाही जेना हमर बेटा पुतोह केलकै हँ